Табигатьтә көз башы. Басу кырларда урылган саламнар өеме. Еракта түгел комбайннар гөрелтесе ишетелә. Шактый саргая төшкән үләннәр, агач яфраклары, боларның барысы да шәһәр тормышыннан чыгып киткәч кенә күзгә ташлана. Алтын балык кызлары да диңгез буйларында ял итеп кайтканнан соң, авылны сагынуга түзә алмыйча, җыелышып, әби белән бабай янына кунакка кайтып килергә булдылар.

Безнең әби белән бабай да. Кызлар, көтә торганнардыр инде. Әйдәгез инде криик. Эх, балачан. Кызлар, тиз, тиз, тиз. Әйдәгез.

Линиза бүген түтәлләргә җиде лейка су сипте. Помидорлар әле кызармаган, аның каравы кыяры менә дигән булып үскән. Тик Ленизабыз артык кызып китеп, әбинең тозлыйсы кыярларын да җыеп чыккан шул. Ай-яй, өлгер дә инде. Алмалар. Эй, рәхмәт инде балалар, бөтен эшне бетереп китәсез. Рәхмәт инде, рәхмәт. Бу авылда әле элеккеге гореф-гадәтләр сакланган. Кызлар көянтә чиләк асып, сиртмәле коега суга йөриләр. Гөлиянең дә мунча ягарга исәбе. Таныш сукмак буйлап вак-вак атлап суга китте. Хәлләр, әйбәтме? Ярар.

Гөлиябез су ташыганда күрше тирә белән исәнләшеп, күрешергә дә өлгерде. Нихәлләр? Тугыз көянтә суга барганда 15 авылдашының хәлен белеште. Ай-яй, җитез дә инде. Тагын 5 көянтә кайтса, мунча тула. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.

Ул арада Лениза буага кас үрдәк куарга китте. Ата казы гына хәтәр усал булып чыккан. Хәтта шукып та алай язган. Шуңа үч итепме, аларны Лениза ераккарак куган. Кичен сараганда әби бер баш казны чыгара алмады. Ул иртән генә кайтып керде. Исәннәрмесез? О, Розалия апа, иде, иде, иде. Ой, Гөлия кайткан икән. Розалия апа, ни хәлләр бар? Ой, исәнме сагынып Розалия апа, кунак кызлар белән кайттым әле. Мунча кереп, печән чабып, рәхәтләнеп ял итәргә исәп. Бик әйбәт булган, бик яхшы булган. Авылда бит аның һавасы да яхшы, рәхәтләнеп мунча кересез, су коенырсыз. Әле менә алма бәлеше пешергәнем. Мин әйтәм, сыйлансыннар әзрәк. Бәләкәй генә мин әйтәм, Мәгез әле. И, рәхмәт инде. Ой, Рузалия апа, рәхмәт. Әйдә, Рузалия. Бигрәк уңган Рузалия апа. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Ул җиләкне күрсәгез быел сез, җир җиләген. Никашна тавыннан шул хәтле күп җыйдык. Барини ясадыгызмы соң? Барини да ясадым. Аннары соң ул алманың күплегенә гел әйтеп аңлатып бетер шәт түгел. Рузалия апа, ни яңалыклары бар соң авылда? Ниләр бар? Бар инде ул яңалык. Әле менә Гөлнараның малае өйләнергә тора бит. Ие. Кайсы Гөлнара ул, Рузалия апа? Менә зав клуб безне. Зав клуб менә. Ие, зав клуб. Бик яши түгелме соң әле, Лена дә менә инде. Өйләнә дә инде, өйләнә, өйләнә. Кайсы яктан кызы? Кызы Шалдан, Шалдан.

Эх, авыл сөте. Бу инде кибетнең салкын сөтләре түгел. Илсиябез 2 минут эчендә 10 литрлы чиләкне тутырып та өлгерде. Ай-яй, уңган да инде. Тагын саварга исәбе бар иде, сыерның сөте генә бетеп китте. Рәхмәт инде балалар, бөтен эшне эшләп бетердегез. Бәлеш тә пешеп чыкты ул арада, Аллаһыга шөкер. Әйдә. Безнең әбинең бәлеше шундый тәмле була, телне йотарлык. Авыз итегез әле сездә. Хәзер утырыгыз балалар. Утырыгыз, утырыгыз. Әйдә, ашагыз. Ана кырын алалар, туктап, чагып кына. Яхшы, яхшы. Кырын алалар. Әйе, тамағы да ысқанып, бик, бик күп эшләр дә эшләдегез, Аллаһуга шөкер. Ой, чәй дә нык тәмле. Әби, каралем. Тагын ясыймы? Әйе. Теге түбәне шилгез иләндеме әле ул? Син ортан йөри торган десантчы Илгизне әйтәсеңме? Шул инде, ие, шул. Карале Гөлие, Ул егет турында безгә бер сүз дә сөйләгәнең юк. Бөтен серне дә ачмыйлар инде аны кызлар. Ә нигә десантчы диләр аны? Армиядә десантник идеме әллә ул? Кызларым шаккатырам дип, к- теге пожарный калашан сикергән ие бит ул. Оягын авырттырып бер айда атты. Шундый хәлләрдә була кызлар менә. Юк, балам, өйләнмәде әле ул, кызлар калмады бит авылда. Бик шәп җегетләребез бар авылда, кайтмыйсыңмы соң? Нигә? Егет тә шәп булса, бәлки кайтырмын да әле. Чаллыда егетләрнең башын әйләндергәнең җитмәгән кызый. Инде хәзер монда кайтып әйләндермәкче буласың. Солярий белән салоннан башка яши алмыйсың бит син. Кирәк булса, кызым, аның солярийын ясарбыз. Егетләребез алтын куллы безнең кызым. Әйдә, аша кадала, аша, аша. Ашагач, ана сыерга печән чабып алып кайтып биребез. Булдырабыз аны. Аны, аны күрше егетә дә булышам дип тора. Ярар, ярар. Эшлибез, баба, эшлибез, чабып кайтабыз. Ярар, рәхмәт. Тәмле булган бәлешләр. Ашагыз, аша, ныгытып ашагыз.

Печәне хәтәр быел. Кызлар кайтканчы бабай берничә кибән куярга да өлгергән инде. Кулда чалгы сәнәк, киерлеп печән чаба кызлар. Эх, табигать

Кызлар, мунча шеп булып кызган, себеркеп пешердем. Әйдәгез, рәхәтләнеп мунча керәбез. Кызлар, ә мин соңрак керәчәкмен ни өчен дигәндә мин бүген клубка чыгып кердем. Сине гомергә бизәнәм, өйгә кереп бизәнәм, яме? Бар, бар. Киттек без. Шәп итеп мунча керәбез. Син чабындырсың. Чабам. Шәп итеп чабам. Әнә, минем кебек бу ике кыз да клубка килә. Нидер сөйләнеп, кемнедер искә алып. Ярар, килеп җитәрләр әле. Ә яшьләр авыл клубына тугры калып, шушында җыела икән. Исеме дә җисеменә туры килә. Яшьлек мәдәният йорты. Мин чыкканда егет-кызлар әз иде. Күрәсең, иртәрәк әле. Ә каршы алды безне, яшьләр телендә әйтсәк, завтра. Мәдәният йорты эчендә музей да бар. Ул авыл оешкан көннән бирле эшләп килә. Кергәч, күзләр камашты. Ниләр генә юк монда. Иҗат коллективлары, үзешчән җырчылар, сугыш ветераннары турында мәгълүмат бирә торган махсус почмаклар да урын алган. Өстәвенә авылда оста куллар түгәрәге дә эшләп килә. Аннан без кече залга үттек. Биредә бөтен гореф-гадәтләргә, традицияләргә тугры калып язылышалар, яшь парлар кавыша. Гөлшат апа, авылыгызда яшьләр күпме клубка чыгучылар бармы? Яшьләр авылда күп, но элекке белән чагыштырганда әзрәк. Хәзер, ә болай клубка чыгалар, җәй көне Әзрәк инде яшьләр, чөнки урамда, табигать кочагында яшьләр күбрәк. Ә мәсәлән, махсус кичәләр, концертлар, дискотекалар буламы? Мисал өчен, яшьләр көненә ниндидер бер чара буламы сездә? Наркомания, тәмәке, аракыга карата аңа каршы дискотекалар үткәрәбез шимбә көннәрендә. Гашыйклар көне, Студентлар көне күбрәк кыш көне инде күбрәк җәй көне табигать чагында. Клубыгыз ничәдә бикләнә? Җидедән унбергә хат эшли клуб кичке якта. Музей ЗАГС белән танышып йөргән арада клубка яшьләр дә җыелган иде. Алар арасында Сабан төе гүзәле Айсылуны да очраттым. Сабан төе гүзәле булгач, сине бөтен җирдә дә таныйлардыр инде, әйме? Бөтен җирдә дип инде э, булгалый очраклар, э, җәмәгать транспортында да таныйлар. Һәм кибетләрдә дә килеп эндәшәләр. Кара әле, ә сезнең бу клубта күбрәк авыл егетләреме, әллә шәһәр егетләреме? Төрлечә булгалый. Авыл егетләре дә күп була, шәһәр егетләре дә кайталар. Ә сиңа кайсылар күбрәк ошый? Миңа авыл егетләре күбрәк ошый. Айсылу Вәлитова Сабан туе гүзәле 2011 Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлаган. Хәзер автомобильләр заводының баш конвейерында эшли. Хыялы бәхетле булу. Яшьләр белән якыннанрак танышканнан соң бергәләп биедек. Әллә бер авыл егете миңа күздә төшерде инде. Клубта бераз биегәннән соң Алсу белән көнбагыш чиртергә чыктык. Алсу, иртәгә берәр күрше авылга клубка алып барыш булмас микән? Белмим шул, Лениза, иртәгә бит Илназ кайта дигәннәр я. Илназмы? Әйе. Әй, аның кызы бар бугай. Каян беләсең, күрдең что ли? Кызлар шулай ди. Кара әле Алсу, бер дә сөйләнгән юк әйме сиңа нинди егетләр ошый ул? Миңа Лениза беләсеңме? Вәек киемнәре чиста. Тартмасын, эчмәсен, матур чиста булсын. Ә миңа беләсеңме, юмарт егетләр ошый. Чәчәген дә бирсен, конфетын да. Бер кереп, бер чыгып, шулай клуб бикләнгәнен сизми дә калганбыз. Күпме генә ялынсак та, кабат ачмадылар. Нишлисең, авыл клубының үз кагыйдәләре, Үз кануннар. Ханишебез инде бу. Шуны поталайыз гына пишкенә минут инде. Юк сәгать уннар җегетләр кызлар. Ул кичне биегәндә күз төшергән Илдар исемле егет озата кайтты. Илдар, син йолдыз сынарга яратасыңмы? Үзегә генә йолдыз санау кызык түгелдер инде ул. Кызлар белән санарга яратам. Мин дә егетләр белән йолдыз санарга яратам. Рәхәт шундыймы? Җәй кешеләр. Саф һава. Бу бит кабатланмый торган мизгелләр. Әйе. Авыл клубы миңа ошады, рәхәтләнеп күңел ачтык. Иң мөхиме, яңа дуслар таптым. Ә яңа танышу, яңа мәгълүмат һәм тагын яңа дуслар.